Qisu dil-misconception li hemm riħ kif bdejt inniżżel darba daqsxejn aħdar mela pupp għandi bżonn l-antibiotic. Li mhuwiex neċessarjament il-każ. Nafu li l-antibiotics xogħolhom huwa joqtol il-bakterja jew ixekkel mill-bakterja tkompli tikber. Dik l-informazzjoni biss mela nafu li isma' meta hemm virus, meta hemm riħ, m'hemmx lok għal antibiotics. Li l-antibiotics mhux ħa jgħaġġlu proċessi ta' mart li huma virus qed ngħidu, ġiru mhux ħajaġru l-proċess biex jgħaddilek. Mhux ħatilqa.
Nixtieq nirringrazzja lil Nias House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq kelmet ma' Mabbinelli reġanna magħna lil Dr. Amanda Camilleri Farrugia.
Grazzi ħafna telli l-qajta l-istedina għax naf kemm inti biżi. U nuhu pjaċir ħafna meta taqsam magħna informazzjoni u anke n-nies jieħdu gost tajjeb. U llum ħa nitkellmu fuq suġġett li forsi bħalissa ħanejdu hekk nisimgħu ħafna bihom l-antibiotics. Qegħdin fix-xitwa, x-xitwa nimirdu iżjed u naħseb illi ħafna min-nies forsi l-ewwel meta jħossu l-ewwel sintomi jmorru ġo spiżerija u jixtru cold and flu u jibdew minn hemm. Imma mbagħad ma se jgħaddew pereżempju jumejn u m'għaddilhomx, ħajmorru għand it-tabib u jistennew li jiġu preskritti l-antibiotics. Kif semmejt tajjeb inti, Abigail, da suġġett tal-antibiotics huwa suġġett vera importanti, speċjalment da żmien. Għal min forsi għandu idea tal-medicina u dal-affarijiet nafu kemm huma importanti l-antibiotics u meta użati kif suppost. Actually għandhom xogħolhom kif tgħidha hemm l-irwol tagħhom li huwa importanti, mhm. però rridu noqogħdu attenti. Kif semmejt inti ħafna min-nies jew ċertu nies imorru l-ispiżerija għal jisu forsi affarijiet li jikkontrollaw is-sintomi huwa tajjeb li bniedem ikun jaf kif għandu jikkontrolla s-sintomi, mhm. u mbagħad imorru għand it-tabib jew anke ġieli l-ispiżjara jisaqsuhom ukoll mhm. u jagħtini antibiotik, għaddi li malajr jew ħanilqam. U dawn huma isom misconceptions li rridu nindirizzawhom u għalhekk huwa importanti podcast bħal da għax nistgħu nwasslu daqsxejn messaġġ ta' informazzjoni żgħira li dak li jkun tgħinu jifhem aħjar pereżempju f'dal-każ fejn għandna nużaw l-antibiotics pereżempju. Nafu li l-antibiotics xogħolhom huwa joqtol il-bakterja jew ixekkel mill-bakterja tkompli tikber. Allura, ovvjament, b'dik l-informazzjoni biss, mela nafu li jisma, meta hemm virus, meta hemm riħ, M'hemmx lok għal antibiotics. U bħalissa dal-ħafna mart li qed naraw da żmien, ħafna minnu mhux qed ngħid li m'hemmx infezzjonijiet b'bakterja, imma ħafna minnu huma permezz ta' viruses. Okay.
Unfatti, nenfasizzaw ħafna, ġifiri, kemm bħala spiżjara, kemm bħala tobba, nenfasizzaw ħafna li il-pazjenti nistgħu nikkontrollaw is-sintomi anke b'ċertu affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu d-dar. Pereżempju, jekk inti għandek xerqa żgħira tqaħqiħha, ovvjament jekk hemm xi dubju tajjeb li nsaqsu tal-ispiżjara mhm. u t-tobba tagħna, imma hemm affarijiet żgħar bħal daqsxejn qasel billumi ma nisħun li tista' tagħmel pereżempju, mhm. mhux għax inti għamilt jumej tlettijiem tisol Pup, mela għandi bżonn l-antibiotic, per eżempju, jekk hemm daqsxejn deni, mela isma' nistgħu nieħdu naqa' paracetamol biex inniżlu d-deni. Tajjeb, ma jfissirx għax huwa hemm sinjal ta' deni mela bilfors hemm bżonn l-antibiotic. Eħe, dik hija naħseb misconception kbira. Li meta jkun hemm id-deni, awtomatik li mela Hija infection li għandi bżonn l-antibiotics, mentri anka virus itella d-deni. Anka virus u lejt li qed naraw li jippersisti daqsxejn id-deni mhux ħażin, jiġifieri reċentament konna qed naraw anka 5 days sħaħ ta' deni daqsxejn għoli. Li ġej minn virus. Li ġej minn virus.
Issa, again, any dubju dejjem l-aħjar li niddiskutu mal-ispiżjara jew mat-tobba tagħna, ġifieri mhux qed ngħid isma' tgħid u hija qisu xejn mhu xejn mela ħa nibqa' nieħu l-panadol żid-dar u ma ġara xejn. Imma ħafna mid-drabi sakemm m'hemmx affarijiet li inti sejjer għall-agħar jew xi affarijiet ovvji li hemm bżonn l-antibiotics, Hemm affarijiet li nistgħu nikkontrollaw bl-affarijiet li nagħmlu d-dar. Sintomu ieħor li pereżempju għadha xejn ta' misconception jgħidu għax għandi griżmeja tajġ kemm qed juġawni. Mhm. Naħseb għandi bżonn l-antibiotics. Eżatt. Hemm ċertu ovvjament uġi fil-griżmej li per eżempju jekk inti hemm il-materja fil-griżmej, hija ovvja li mela at that point hemm bżonn nużaw l-antibiotics. Imma jekk inti għandek daqsxejn ħmura fi griżmejk, hemm l-uġieħ li qed jiżdied, hemm ċertu viruses li wkoll jistgħu jtellgħu id-deni, jistgħu jikkawżaw uġieħ kbir fil-griżmej. U bekk inti tajjeb li tiddiskuti mat-tabib jew mal-ispiżjara biex tara inti x'għandek bżonn. Ovvjament, l-ispiżjar fejn ħa jara li jisma' jaf hemm bżonn l-antibiotic huwa stess jew l-ispiżjara stess ħatili jisma' l-aħjar tkellem tabib tiegħek. U qed insemmi dawn l-affarijiet l-importanti li mhux naqbdu jisu niddeċidu aħna li hemm bżonn l-antibiotic. L-ewwel ħaġa, l-ispiżjara u t-tobba għandhom ċertu esperjenza kemm mit-talim li jkunu talmu, kemm li jkomplu jitalmu wara li jgradwaw, eċetera. Ta' kif jidentifikaw jew forsi iżdiet is-suspett li tista' tkun hemm bżonn antibiotik jew le. Kif tidentifika kif tidentifika jekk hux bakterja jew virus. Speċjalment f'daw ix-xenarjos fejn jisu ma tkunx clear cut l-istampa. Mhm. Per eżempju bħala tobba hemm ċertu jisu guidelines jew scores li aħna naħdmu waqt li nkun qed inkellmu l-pazjent. Mhm. Tiġi moħħok jibda dej ħafna affarijiet insomma kollok tara. Eżatt, tibda ġo moħħok. Tibda tikkontja ċertu affarijiet li mhm. tgħid f'dan il-każ pereżempju iċ-ċans li tista' tkun bacterial huwa pereżempju iktar minn f'dak il-każ l-ieħor mela f'dal-każ isma' hemm bżonn li nużaw antibiotic pereżempju. Semmejt li l-aħjar jaqbdu għax da suġġett daqsxejn jibdew ġejja ħafna ħsibijiet. U moħħi qed għaddej bil-mistoqsijiet jiena wkoll, imma ma rridx ma f'hekk f'nofsa. Għax ħafna ħafna min-nies tiskanta jkollhom ikollhom antibiotics id-dar. Mhm, Issa, xi tip ta' mod jew għax pereżempju jkunu ħajsifru u jkunu tellaw magħhom just in case, jew il għaliex xi darba ħadu l-antibiotic u għal xi raġuni oħra ma komplewhomx allura jibdilhom xi Dik l-iktar waħda jifdallhom xi xit. Ekku, ekku, jien ebdew tilajna abbozza sekk. So, bil-forsi li tinżemmija dil-ħaġa, u importanti ħafna li ma naqbdux nħdu l-antibiotics li konna d-dar. L-ewwel ħaġa mhux kell antibiotic jaħdem fuq l-istess affarijiet. Hemm ċertu infezzjonijiet li jistgħu jiġu tekilt b'ċertu antibiotics aħjar milli nużaw antibiotics oħra. Mhm. U ma jfissirx għax pereżempju inti xi darba tabib ta' antibiotic għal grizzmake, mela next time li għandek grizzmake juġaw. Ħatuħu l-istess antibiotic. Ekku.
ġviri ħafna mill-Maltin jiġu jgħidu l għax jina nikteb fuqhom tajhom li għal-grizmeja jew tajhom li għas-sola, mela kull meta għandi s-sola għandi bżonn dik l-antibiotik li mhux il-każ ovvjament. Jiena ġieli kelli każijiet, pereżempju jtuhom antibiotik differenti u jgħid li tista' tini li ieħor għax l-aħħar darba tani dak u ħadem mill-ewwel. Eżatt, issa Fil-verità inti ħafna mid-drabi ikun hemm il-ħsieb ovvjament mhm. wara qabel ma nagħtu l-antibiotic, ġifieri l-ewwel ħaġa meta nagħtu antibiotic, meta tabib jagħti antibiotic, nafu li ħan ikkunsidraw x'jista' jkun il-mikrobu li qed jikkawża ġifieri inti tittuħod into consideration. Bħalissa x'mikrobi hawn bħalissa fil-komunità pereżempju li inti ħatuża antibiotic li taf li ħajtargetja il dak li jkun. u li ovvjament jaffetwa l persuna b'mod tajjeb. Mhm. Biex nuħu li semmejt li jkunu d-dar, jew ġa semmejt jena tu fer ftit zaħira. U importanti li meta ninataw antibiotik, nieħdu l-kors kollu. ħafna mis jgħidu l ma l-għoddi li mux inwaqqaf ħanevi ta' side effects. Fil-verita fil-kas tal-antibiotics hija vera importanti, palma ta' finti. li nkomplu 7 days jew ġiri anka 10 days kont mhm. kemm ikun hemm bżonn. Illa li jekk aħna nwaqfu l-antibiotik qabel, il-mikrobu jista' jrabbi ċertu reżistenza għal dik il-kimika u darba oħra ma taħdimx forsi b'daqshekk riżultat sew. Infatti jekk dak li jkun ifittex daqsxej jista' jara li hemm ċertu antibiotics li pereżempju qasadhom jaħdmu għal ċertu mikrobi. Mhm. U ovvjament mbagħad ħafna aktar komplikazzjonijiet fuq għal ħaġa. Imħedik vera importanti biex ma naqbdu xin jihdu. Billi konna dar, billi konna dar. U naħseb rrit ikun hemm ukoll, ma nafx korrekt mi vajm wrong mhm. din. Ma jidri li hemm xi time span wara kemm tista' terġa' tieħu l-istess antibiotik ħabba il-biċċa xogħol ta' resistenza. Fil-verità, fil-verità ħanibdew hekk. Ideal, mela, ħafna mid-drabi huma ftit il-każijiet fejn inti ħa jkollok bżonn iktar minn antibiotic wieħed ripetutament. Jiġifieri, ehm, forsi każijiet li jibdew jiġu f'moħħi fejn inti l-ewwel tajt antibiotic u mbagħad ikun hemm bżonn ta' tittini wieħed jew ta' titnej f'daqqa. Meta jkun hemm pereżempju xi infezzjoni tas-sider li tkun daqsxejn kumplessa. Jew il-pazjent ikollu daqsxejn problemi ta' saħħa iktar kif tgħidha,
ikun hemm iktar komplikazzjonijiet.
Illa li ħafna mid-drabi fil-komunità antibiotik wieħed ikun biżejjed, ġifieri meta mhm. l-każijiet nibdew naraw li qed jiġu komplessi li inti hemm bżonn iżid it-tieni antibiotik jew li l-pazjent mhux qed jimprovja daqshekk ħafna mid-drabi ikun hemm il-bżonn li jidħlu l-isptar, eċetera. Jiġifieri jiena meta nagħtu moġġi li jkolli pazjenti li jiġu u jgħidu pereżempju għax ħadd antibiotik il-ġimgħa l-oħra jew ix-xahar l-ieħor u erġajt imrat ġimgħa ilu u erġajt ħadd antibiotik. Ħafna midrabi kieku actually kellna nassessjaw l-istampa sew mhm. fid-dettall, actually ma jkunx hemm bżonn in the first place li tieħu l-antibiotik, jiġi ħafna midrabi jew biża' kemm ġieli min-naħa tat-tobba u kemm ġieli min-naħa tal-pazjent li tgħid u hija taf kif li it shouldn't be the case taf kif. X'jiena naħseb ukoll li sfortunatament xi kultant il-pazjent stess qisu mhux jinforza, tax ma rridx ngħid qed jinforza, ma forsi jippuxxja xi daqsxejn eh. lit-tabib lejn l-antibiotik. Ara, aħna meta meta nitkellmu fuq il-mediċina, speċjalment bħala tobba tal-familja, eċetera, inti dejjem Aħna ħa niddiskutu, ġifieri aħna billi inti hemm mort għand it-tabib ma jfissirx trid tagħmel from A to Z x'qed jgħidlek it-tabib. U infatti mal-pazjenti niddiskutu l-pjan ta' kif it-treatment ħa jkun. Ġifieri jiena mhux ħa niġi ngħidlek isma' Abigail trid tieħu hekk hekk hekk bil-fors. Jekk inti tgħidli jiena ma ħossnix komda li noħodhom inutla ħa ntihomlok. Eżatt.
Allura b'hekk irid isir diskussjoni bejn it-tabib u l-pazjent biex inti tara li żgur il-pazjent kemm jista' jkun ftehmtu fuq pjan u ħa tmexxu miegħu għall-ġid tat-tnejn. Tat-tnejn u lest li joħodhom.
Issa ovvjament ikun hawn ċertu pazjenti li jkunu daqsxejn iktar rashom iebsa forsi u f'dal-każ mhux qed ngħid li rridu nissuppervjaw mal-pazjenti imma naħseb hemmhekk jidħol il-punt fejn irridu nedukaw lill-pazjent li jisma' Mhux bilfors għandek bżonnu l-antibiotic. Infatti, forsi kif tgħidha mm, another way se kif kif tittargetja huwa li inti l-pazjent tgħidu sma' għalissa ma nħossx li għandek il-bżonn li tuża għax l-affarijiet kollha kif qed jidru jidru li hija riħ. Però nista' niktiblek l-antibiotic tixtrih xalissa mhm. u jekk inti tara li ġara hekk hekk hekk u hekk ġifieri tibda tispjega sinjali li jindikaw li hemm infezzjoni b'bakterja, fil-ġust ma f'dal każ tista' tixtriha. Okay.
Issa, aħna nafu li hemm ċertu pazjenti li ma jistennewx. U jgħidu kan, batu nixtrija u naqbatu nibdija. Again, għal dal-konsept li semmejna qabel. Urdu noqdu attenti, ġviri naħseb l-iktar premura li rridu namlu li l-antibiotics mux ħajadġlu proċessi ta' mard li huma virus qed ngħidu, ġifieri mhux ħajaġġlu l-proċess biex jgħaddilek. Mhux ħatilqa' milli x'ismu. Jiġifieri b'hekk irridu noqogħdu kawti minn kemm l-antibiotics. U tiżdied ir-reżistenza x'jekk inti qed toħodhom għal xejn. Ekku, u next time jaf ma jerġax daqq. Biex nikkombina magħha nistgħu nsemmu l-side effects imbagħad li fihom l-antibiotics u inti minux tfajt ril fuqha, infatti, mhm. fuq l-importanza tal-probiotics meta nieħdu l-antibiotics pereżempju. Mhm. Illa lix anka li tieħu l-antibiotics, again semmejna li joqtol il-bakterja. Mela, l-antibiotiku mhux ħajdistingwixxi bejn il-bakterja t-tajba u l-bakterja l-ħażina li hemm fil-ġisem. Eh, kif aċċennajt kont inti għalija fir-rin, mhm. aħna għandna bakterja tajba fil-ġisem tagħna, fl-imsaren tagħna, li ħaj affettwaw l-immunità tagħna, jaffettwaw il-health status tal-musrana tagħna u kollox. Iġifieri jekk inti ħadd antibiotik, Ħa toqtol kemm il-bacteria tajba u kemm il-bacteria l-ħażina. So, jekk inti qed tieħu antibiotic fejn m'għandek bżonn, mela terġa' ħlif bacteria tajba li qtilt il-bqija ma qtilt xejn iktar. Għażgur.
U qed taħodhom ripetutament, mhux qed tagħti ċans lil ġismek jerġgħu jirġenera l-bacteria tajba. Mhux hekk, ġifieri mhux talli M'intix qed tilqa' għall-mard. Talli tagħmel iktar ħsara milli ġiet. Ħsara milli ġiet. U naħseb din in-nies mhumiex aware tagħhom. Daqshekk qed tiżdied l-awareness imma. Imma naħseb hemm bżonn li jsiru daqsxejn iktar sforzi fuqha u iktar edukazzjoni anke min-naħa tagħna ta' ġifieri għax naħseb aħna bħala frontliners sort of li inti dejjem qed tiltaqa' man-nies. Għandna rwol importanti li teduka lin-nies Iġviri, importanti ħafna, fim? Nista' mmur l ftit fuq it-tfal? Iva. Mela t-tfal meta jibdew child care, mhm. meta jibdew skola, nafu xieġri, mart wara liħor. U eh, kifet probabli xorta jaf ikun viral, mhm. pero ġili rajt kazijiet, per eżempju jena li u emmek propja fejrit naċċenna għall-antibiotics li jekk ikunx l-istess jew le, ġili per eżempju xaħat jim, specialment tifla jew mhm. tifel għadu jibda ċajlt keret jiltaqa mal mikrob il-ġodda li hija normalissima li ġrijek. Jekk ikun għen iddu spiċċa bl-antibiotics mhm. l-ewwel darba u reġa' marat wara tliet ġimgħat mhm. tiġri wkoll. Mhux hekk.
L-antibiotik hemmhekk se nużaw l-istess wieħed jew idealment jinbidel? Idealment ma ħobbux nużaw l-istess antibiotik. Għal raġuni li inti, again, jekk toqgħod tuża dejjem l-istess wieħed, jaf iżżid ir-reżistenza. Then again, ġili jkun hemm ċertu infezzjonijiet partikolari, mhm. per eżempju, għamilna ħabta kien daqxej invoga, x'kienu ħafna minnu, l-strep A, strep throat, mhm. kien hemm infection tal-grizmej, mhm. kawżata minn bakterja partikolari. Naħseb qabel il-miliet kienu ħafna. To be fair, naħseb actually ma waqaf kompletament, ma jiġu in phases. Mhm. U li f'dak il-kas, hemm ċertu antibiotics partikolari li tista' tuża, ma tistax tuża kull antibiotic. Forsi għandek xelta tnejn tlieta li l-iktar li sort of tista' tuża u li jaħdmu kif suppost, mhm. eċċetera. Ġifieri għalhekk irridu nkunu naqa' selettivi kemm naqbdu nużaw l-antibiotic. U jien għalhekk semmejta din għal irġieli pereżempju tkun ikun tkun hemm tifla mardet u peress li tkun reġgħet mardet wara tliet ġimgħat reġgħet hija l-istess darba għaddiela tini dik l-antibiotik għax l-aħħar darba marret tajjeb. Di konna ixu kol fuq ħabba t-tomiet. Għax dik problema oħra, eżatt.
Imma again, ġviri, għara ħafna, to be fair, ħafna minn nies, jekk inti tfemhom għal xi xettati xi ħaġa mhux oħra u jew għalfejn ma intix ħa tagħti antibiotic, ħafna min-nies iċ-ċans huwa li jifhmu għax inti jekk kienet nispjegalek għalfej dan it-topp huwa abjad, mhux ngħidlek dak it-topp huwa abjad daqshekk, fimt? Jekk kienet nispjegalek u li qed nispjegalek qed jagħmel sens u qed nispjegah b'mod li inti tista' tifhmu, ma narax għalfej għandi taf kif. Iġifieri bekk l-education hija vera importanti. Mhm. Imma eħe, għanna rwol daqxej jibet. Għajdek, forsi tista' tgħidilna għax mm. jiena wkoll ġieli għalkemm għandi background ta' medical background xorta, xorta meta jimirdu tfal nippanikja. Mhm. Sewa speċjalment meta jkun hemm id-deni, id-deni ikexkixni.
Bħala om, anka jiena varja tabiba x'inti mrad li tifla nippanikja. U għalkemm ikun naf li jibda minn vajr il-xorta jibda jidħol li suspett imma tgħid għandu bżonn antibiotik, imma ħan nistenna ġurnat oħra, imma ħan nipprova nistenna ġurnat oħra. Ħanejdlek, What's the cut? Isu, what's the cut? Mux ħanajdlek hija xi ħaġa one for all, sewa meta fej jidħlu fej tidħol is-saħħa fil-verità kull persuna hija magħmula b'mod differenti, ġifier ma mhm. tistax taqta' linja l kulħadd. Imma li huma dawk is-sinjali li juru li aktar xi hija vajri lejja ngħidu hekk. U liema huma dawk is-sinjali li aktarx juru li jaf ikun hemm bżonn l-antibijotik? Mela. Qed ngħid jaf u aktarx, jiġifieri mhux xi ħaġa ultimatum. Eżatt. Ħalli nkun ċara. Qabel ma nitkellem ħa nerġa' nagħmel enfasi fuqha. Fil-mediċina, sorry, fil-mediċina m'hemm l-ebda di żgur u di le. Ġifieri inti dejjem Il-każ it-taraħ case by case, skont il-pazjent minn xi ġieli bata, jekk batix minn affarijiet ta' saħħa oħra, eċetera. Jekk inti hemm id-deni u pereżempju hemm daqsxejn tqaħqiħa, tniżel minn imnieħrek, daqsxejn griżmejk juġawk, ħafna mid-drabi tista' tgħid li hija il-picture tarih, l-istampa tarih, li nafu aħna. Mhm. Issa, Ħafna mid-drabi nibdew nissuspettaw jekk hemmx bżonn antibiotics. Meta jiġu l-kliniku inti meta teżamina l-pazjent tibda ssib affarijiet li ġeluk taħseb li jisma' hemm infezzjoni, pereżempju jekk inti hemm ħafna materja ovvjament fil-griżmej. Il-materja hija ovvja li hija minn bakterja, mela f'dak il-każ tiċċismu. Jekk inti smajt is-sider tal-pazjent u tisma' ħsejjes żejda, issa meta ngħidu ħsejjes żejda għax hemm tisfir hemm ħafna ħsejjes differenti, ma ħsejjes li jindikaw li hemm infezzjoni mhm. fis-sider. Jekk inti pereżempju hemm id-deni, sola mimlija u meta dak li jkun itella l-katarru l-katarru huwa aħdar. Mhm. Mela dawk huma eh, kif tgħidha jisaw waħda mis-signs li hija infezzjoni f'dak il-każ pereżempju tas-sider. Mhm. f'xi ħadd li huwa kbir jew anke fi tfal to be honest, jekk ikollhom sinjali ta' infection fil-pipi, taħarqu l-pipi, qed diħlu ħireġ jagħmel it-toilet, fimt? Mhm. Eh, tiċċekkja l-pipi u mbagħad issib indicators li huma ta' infezzjoni, mela mhm. f'dak il-każ huma ovvji jisom affarijiet ovvji li tista' tagħti. Tal-pipi naħseb hija l-iktar waħda straightforward għax għandek il-chest infection meta hemm id-deni katarru waħda li hija ovvja. Imbagħad ikun hemm ċertu affarijiet li huma daqsxejn grey area, kif bdejt insemmi meta jkun hemm pereżempju strep, strep throat, mhm. ġifieri inti mhux bil-forsi kollok materja, imma hemm ċertu kalkoli aħna rridu nagħmlu ċertu scores li jekk l-iskor jiġi għoli u inti m'għandekx il-way, m'għandekx it-testijiet available biex tettestja ġol laboratorju, mela inti tajt isma' f'dal każ il-probabilità li hija bacterial hija iktar. Hija iktar, ok. Per eżempju.
Issa xi ħaġa oħra staqt insemmi fuq daw is-sinjali, hawn ħafna nies li għandhom jisu dil-misconception li hemm riħ kif bdejt innizzel darba daqsxejn aħdar mela pup għandi bżonn l-antibiotic li mhuwiex neċessarjament il-każ. All right. Eh, Kitt nota mhux qed ngħidlek mhux il-każ, qed ngħidlek mhux neċessarjament. Eżatt. Again, għax tieħu case by case. Imma fil-verità ħafna mid-drabi ma jkunx hemm bżonn. għax il għaliex ħafna min-nies jirnexxielna neliminaw, jiġifieri għalhekk qed ngħid mhux immorru bum mill-ewwel isma' żgur għall-antibiotic għax b'dak biss ħajgħaddi, jridu niddiskutu, eċċetera. Għax ħafna drabi naħseb ukoll in-nies għax din iġili, infatti iġili kont insaqsija jiena, imma aħdar mhm. fil-ħodu u mal-ġurnata klirja, jew qed tibqa' tara aħdar, għax li jiġri mal-lejl ħajkun hemm iktar akkumulazzjoni ħabba li mhux qed neħħieħ. U again, kif Kif qed ngħidlek, għalhekk irridu nqogħdu attenti għax inti mhux sinjal wieħed, jiġifieri inti meta jekk nagħmlu l-affarijiet kif suppost, meta aħna nagħtu l-antibiotics, mhux ġast rajna xi ħaġa u rajna, eħe mela għandek dik mela bum antibiotic, ġifieri ftit huma l-każijiet li ngħidu jekk għandek hekk bil-fors antibiotic, mhm. tifhem? Xi ħaġa oħra wkoll komuni li ġieli niġi mistoqsija kont li pereżempju jgħidu l dal-antibiotic ma jaqbilx miegħi, jisom jitfixklu bejn is-side effects u mhm. allerġija meta vera ma jkunx jaqbel miegħek l-allerġija. Naf pereżempju jidru da jiftaħni baħar. Mhux tajjeb għalija, ma jaqbilx miegħi. Mentri fil-verità dik hija side effect normali ta' antibiotic li tista' telemina bil-probiotics. Di ixu importanti ħafna li semmejta għax ħafna mid-drabi, ovvjament aħna meta nkunu qed naraw pazjent u ħanġu biex nagħtu l-mediċini dejjem nistaqsu jekk hemm xi ma taqbilx ma dak li jkun. U ħafna mid-drabi meta nkun ħanużaw xi antibiotic, ħafna mill-pazjenti jgħidulna għax iwa ta' ma jaqbilx miegħi dak. U jien ovvjament dejjem irrid ngħidilhom isma' meta tgħidli ma jaqbilx miegħek imma xi tfisser ma jaqbilx miegħek. Ovvjament meta jgħidulna sma' tella' li rax, jew qata' li nifsi, kelli bżonn nidħol l-isptar, tawni l-adrenalina, ntefaħli wiċċi, dik hija ovvja li jisma' veru eħe ma jaqbilx miegħek. Però ħafna ħafna ħafna min-nies jgħidulna le ma jaqbilx miegħi għax pereżempju jqabbad l-infection fil-pipi jew għax ħarbat lil musrana, ħarbat lil istonku. U f'dak il-każ huwa importanti ovvjament jekk hemm option oħra u nistgħu nużaw option oħra. Imma jekk inkunu xejdejna marbutinu bil-forsi nistgħu nużaw dak l-antibiotik, dejjem il-pazjenti ngħidlu isma' għandek raġun, però F'dal-każ huwa iktar importanti li tieħu l-probiotic mela, in this case, jiġifieri għandna nużaw il-probiotic dejjem imma f'dawn il-każijiet żgur ma tistax tgħaddi mingħajr il-probiotic. Illa għaliex inti bekk l-ewwel fil-bidu semmejna kemm hu importanti l-antibiotic jiġi użat meta vera hemm bżonnu, illa għaliex jekk inti mhux ħa tużah meta m'hemmx bżonn, mela ħa tispiċċa bis-side effects biss tiegħu fil-verità. Mhm. U kważi timbraħ. U kważi mela timbraħ minn arja ħasra m'hemm malfejn. Ġifieri importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni bej side effects u bej allergic reactions ta' kontra l-antibiotic basically. Mhm. Importanti wkoll li l-probiotic ma jittieħidx fl-istess ħin eżatt mal-antibiotics. Għax għalkemm hemm xi ħaġa minnhom li tista' toħodha fl-istess ħin mal-antibiotics, ħafna minnhom idealment għax inkella ħatannulla l-effett li tkun ħadthom. Għax waqt li hemm l-antibiotika du għaddej jaħdem

Ġviri, huma importanti fil-verità li nużaw. U fil-verità kważi kważi importanti anka jekk forsi normalment ma tesperjenzax sintomi. Le, le, huwa importanti.
Għax ħafna nies jgħidu lek le jiena ma jqabbadni xejn, lew le jiena miżdud anzi jekk jiftaħni baħar jagħmel pjaċir. Kemm il-darba smajna, speċjalment nisa daqsxejn kbar. Kif semmejt l-ewwel probiotik ħajjin biex ma jkollokx jisu side effect tal-mediċina tal-antibiotik, però fil-verità ma nużawx il-probiotik mal-antibiotik purament biex neliminaw is-side effect, jiġri huwa importanti li nużawha biex inti il-flora, il-bakterja tajba li hemm fil-musrana nibżaw għalija. Il għaliex hija importanti ħafna għall-immunità ta' dak li jkun. So ħatejnek terġa' jekk inti qed nieħdu ħsieb l-immunità ta' dak li jkun ħatejn biex wieħed jirkupra iktar malajr ukoll l-mart. Eżattament.
Eh, ma nafx kellek xi ħaġa oħra xi tixtieq iżid, jiena minn naħa tiegħi m'għandix iktar mistoqsijiet.
Stanna l-assistent. Sur assistent, għandek xi mistoqsija, doktor? Għandek le? Grazzi ħafna mill-ġdid telli għal darbohra kont maħna għawek u samtna informazzjoni fuq suġġett li nemmen li għal-kem iktar meta jgħaddi żmien in-nies qed isiru iktar informati dwaru, xorta nemmen li nistgħu ninformaw dejjem iktar u iktar ma tkun taf dejjem iktar aħjar.